Birinji bolup aýdyp geçjek zatlarym meniň şeýle yy diýip gepleýşim bar. Gaty görmäň, men pikirimi aýtmak üçin biraz pikirlenmeli bolýar, söze çeper däl. Onsoň mende taýýar tekst bar, ýöne men tekst okaýan. Gapdala seredip tekst okasaň gaty görmäň, men tekst ýatlap bilmeýän. Onsoňam men montaž ökde däl. Wideo montaž ökde däl we montaž eder ýaly toparymyzda häzirlikçe adam ýok. Şonuň üçin başardygymy montaž etjek. Şonuň üçin montaž gowy däl bolsa, başga sesler, zatlar bolsa gaty görmäň. Teklip et. Teklip edip biljek zadyňyz bolsa teswirlerde ýazyň. Hökman hemme teswiri okaýandyryn, jogap ýazýandyryn. Onda näme başladyk? Häzirki wagtda interneti adamlar biznes meýdançasy hökmünde ulanyp başlaýar, ulanýarlar eýýäm. Bu biziň hiç haýsymyz üçin syr däl, eýýäm köpimiz bilýändiris YouTube-da, Instagram-da we şunuň meňzeş ýerlerde umuman internetde onlaýn gazanç edýän adamlar köp. Onlaýn gazanç bu adamzadyň geljegidir. Ýene-de birnäçe ýyldan eýýäm hemmeler internetde işläp başlar. Geliň oňa häzirki wagtdan taýýarlanyp başlalyň. Şol wagt gelen wagty biz outsider bolup galmaz ýaly. Biz hemmeleriň hatarynda onlaýn gazanç eder ýaly. Ilkinji bu sapagymyzda, giriş sapagymyzda sizi onlaýn gazanç etmäge yrjak bolaýyn we birnäçe ýerine ýetirmeli düzgünler barada aýdyp geçjek. Men özüm barada, özüm internetde onlaýn gazanjym barada etsem, ilkinji teňňejiklerimi internetde nähilidir kopeýkalary Mekdepde okaýan döwrüm işläp başladym. Şol wagt men on bäş ýaşymdadym. Häzir men ýigrimi iki ýaşymda we entägem internetden pul gazanýaryn. Täze öwrenijiler men ýaly kynçylyklara duş gelmezlik üçin maşenniklere diýýäs, aldawçylara duş gelmezlik üçin, gazanan pullaryny ýitirmezlik üçin öz tejribämi paýlaşmagy makul bildim. Internetde gazanç etmek aňsat we gyzykly işdir, ýöne sabyrlylygy, ünslüligi we seresap bolmagy teklip edýär, talap edýär. Az wagtyň dowamynda köp pul gazanaryn diýip pikir etmäň, sebäbi internetde gazanç etmek üçin hem hakyky durmuşdaky ýaly zähmet çekmeli. Internetde gazanç etmegiň birnäçe görnüşleri bar. her dürli işler edip gazanç edip bileris. Iň esaslary we iň meşhurlary, meselem, tekst ýazyp, kapça ýazyp, hatda oýun oýnap, onlaýn dükan açyp bilersiňiz. Bu sistemalaryndan peýdalanyp, brauzeriň kömegi bilen öz saýtyňyzda reklama ýerleşdirip, sosial ulgamlaryň kömegi bilen we şuňa meňzeş işler. Ýöne ondan kyn usullary bolsa, meselem, kriptowalýutalar, Foreks bu eýýäm ekonomikanyň esaslary bolup durýar. Ýagny internetde gazanç etmek däl-de, hakyky jiz, e, hakyky durmuşda da işläp bolýar. Meselem, aksiýalaryň Forex, birža we şuňa meňzeş zatlaryň kömegi bilen olaryň hemmesi barada aýdyp geçeris. Ýöne bularyň ählisi üçin hem öňünden Pul hökman salmaly, ýagny hiç zat ýok ýerden noldan başlap gazanyp bolmaýar. Meselem, biržada, foreksda, aksiýalarda we şoňa meňzeşlerde. Ýöne biz şeýle bir ugrundan başlarys, hiç hili gazançsyz, noldan başlap, hiç hili öz puluňyzy salman, hiç kime puluňyzy bermän, hiç zat ýok ýerden noldan pul gazanyp başlap, öwrenip başlarys. Onsoň.

Sowedym türkmençe bilmedim hem ýadymda ýok häzir. Meň sowedym Sawka bilen hiç gyzyklanma goýmaň, ýanyna da barmaň. Bol şopy toklap goýuň goýjakdygyňyzy. Soň näme etmelisini düşündirerin indiki wideolarymyzda. Onda näme? Tak. Biz size şeýle proýektlaryň iň amatlary, işleýänleri, ynamlary bilen tanyşdyryp durarys we Pul gazanmaga kömek ederis. Hemme zady öwredip durarys. Indi bolsa berjaý etmeli düzgünlere seredin. Seredeliň. Ilkinji düzgün her bir reklama ynanmaň. Meselem, käbir reklamada da çykýatan Bir minudyň dowamynda tam ýüz dollar gazan we şuny meňzeşler. Oňa girýäňiz, olaram pul soraýarlar, ynanjam käbir adamlar puluny berip, onsoň kösenip ýörýärler. Soň hemme ýerde ynanman başlaýarlar, internetde biri, Pul gel pul gazanmagy öwretjek saňa diýseň, Äý ýok, maňa öňem biri öwredipdi diýýär. Her bir reklama ynanma. Indiki ikinji düzgün, Az wagtyň dowamynda köp pul gazanan diýip pikir etmäň. Az wagtyň dowamynda köp pul gazanyp bolýar. Umuman mümkin zat däl diýjek däl, bolýar. Ýöne bu örän kyn we her gün bolup durmaýan zat. Şony ýatdan çykarmaň. Üçünji düzgün sabyrly bolup arassa zähmet çekiň. Hemme zat bir gezekde bolýan zat däldir. Meselem, kiçijik çaga ýöremegi öwrenende ýerinden turup Bir gezek, birinji gezek synanyşanda ýöräp gidenok. Oturjak bolýar, ýykylýar, emeklep ýöräp başlaýar we şonuň işleri ýuwaş-ýuwaşjadan öwrenip gidýär. Hemme zat hem durmuşda şeýledir. Birinji gezek bolmadym, ikinji gezek synanyşym. Başga zat edip görüp we şonuň işleri. Dördünji düzgün her bir saýtda ýa-da proýektde bir sany hasap döredýän akkaunt. birnäçe meselem poçta, no poçta açyp bilersiňiz siz köp. Ýöne käbir proýektler birnäçe akkaunt açsaňyz hemmesini hem blok bloklaýarlar, blokirować edýärler. Onsoň siz gazanan puluňyzy alyp bilmän köşenip ýörýäňiz. Şoň üçin bir zat ýatdan çykarmaň. Proýektlerde diňe bir sany akkaunt saklajak ol. Käbir proýektde köp sany akkaunt döredip bilersiňiz, ýöne bu barada şol proýektler bilen tanyşanymyzda aýdyp geçeris. Bäşinji düzgün. Ýönekeý saýtlardan başlaň. Pul gazanmak öň aýdyp geçişimiz ýaly örän köp usullary bar, örän köp saýtlary bar, olaryň aň saýtlary bar, kynlary bar. Göni kynla başlasaňyz öz puluňyzy ýitirersiňiz, wagtyňyzy gidirersiňiz we hiç zat galarsyňyz. Oňýaly etmeň. Iň aňsatlaryndan başlaň we ýuwaş-ýuwaşdan kynlaryna. Men size biz kursumyzda şol aňsatlaryndan başlap öwredip başlarys. Şoň üçin kursumyzdaky wideolary olaryň yzygiderligi boýunça görmegi maslahat edýän. Altynjy maslahat. Ýeten derejäňizde saklanmaň. Internetde örän köp kurslar bar. Şuňa meňzeş kurslar gaty kän. Rus dilinde, iňlis dilinde, başga dillerde Meselem, Türkiýede, Ukrainada okaýanlaryňyz bolsa, şo dilleri bilýänleriňiz bolsa, şo dillerde Özbegistanda we şuňa meňzeşler örän köp, ýöne türkmen dilinde men ýutubda gördüm, bir-iki sany wideo bar. Giňişleýin däl, häzir o wideolary sanap geçjek däl. Her kimiň zähmetine hormat goýmaly, men hem Şol wideo goýan oglan gyzlaryň zahmetine hormat goýan, olaryň gürrüň etjek däl, ýöne biziňki başgaça bolar. Umuman aýtjak zadym, ýeten ýeten derejäňizde saklanmaň. Internetde täze bir zat okaň, öwreniň, kitap okaň, köpräk kitap okaň we şoňa meňzeşler. Indi 7-nji düzgün, 7-nji düzgün özüňiz üçin hasabat taýýarlaň. Her gün, her hepde, her aý haýsy saýtdan näçe manat gazandym, nirä ýokladym şol puly we şuňa meňzeş zat. Hasabat taýýarlamak üçin ýönekeý bloknot hem ulanyp bilersiňiz ýa-da Excel ýa beýleki programmalardan hem peýdalanyp bilersiňiz ýa-da ýöne telefonyň zametkasyna ýazyp goýuň. Tapawudy ýok. Ýöne hasabat ýörediň. Özüňiz üçin gowy. Bu nämä kömek edýär? Özüňiziň nähili derejäňiziň ýokary galşyny synlap begenersiňiz. Meselem, men geçen hepde bäş manat işläpdirin, bu hepde on manat işledim, oho, men iki esse gowulaşyp barýan diýip begenersiňiz. Özüňize ýene-de goşmaça motiwasiýa bolar. We ondan başga-da hasabat ýöretmek hemişe peýdaly zat. Nirden näme näçe geldi näçe gitdi gözüňiziň öňünde hasabat bolsa gowy zat. Düzgünler şular edýän. Onlaýn gazanç etmek üçin size ilkinji gerek boljak zat kompýuter, internetli kompýuter, telefon hem bolýar, ýöne telefonda biraz kyn bolýar. Ýöne telefon hem bolýar. We elektron gapjyklar. gazanan pullarymyzy salyk goýmak üçin elektron gapjyk. Indiki sapagymyzda ilkinji elektron gapjygymyza registrasiýa ederiz. İlkinji elektron gapjyk dörederis. Öz adymyza gazananjy pullarymyzy şol ýerde e, toplar ýaly. Onsoň Pul, pul gazanyp başlarys. Kursumyzda çykýan täze sapaklardan, täze wideolardan habarly bolmak üçin biziň sosial ulgamlardaky toparlarymyza we çatlarymyza goşulmagy ýatdan çykarmaň. Ilkinji Instagram hasabymyz, YouTube kanalymyz, Telegramdaky toparymyz we umumy çat, Telegramdaky umumy çat. Ýene-de bir belläp geçjek zadym, biziň tükeniksizlik, ýagny Infinis toparymyz siziň gazanç etmek üçin ýitiriljek, ýitiren wagtyňyza ýa-da biziň aýdýan proýektlerimizde gören reklamalaryňyzda we şuňa meňzeş zatlarda siz pul salyp, ýitiren pullaryňyz üçin jogapkärçilik çekemzok. Hemme zat siziň özüňiziň eliňizde. Biz diňe size nädip pul gazanmalydygyny öwretjek, görkezjek. kömek etjek. Ýöne onsoň eger bir zat bolmasa, meselem meň aýdanlarymdan etseňiz we bir hepde mümkin bir aý geçen soň pul gazanyp bilmeseňiz, meni günäkärlejek bolmaň. Men seň aýdanlaryňy etdim, ýöne pul gazanyp bilmedim. Meň aýdanlarymy etseňiz hökman pul gazanarsyňyz. Indi her hili ýagdaý bolşy mümkin. Şonuň üçin öňünden belläp geçesim gelýär. Häzirlikçe şulary öýdýän, onda näme hemmäňize sag boluň, başlajak işiňizde hemmäňize üstünlik arzuw edýän, ýenede bir gezek aýdýan sosial ulgamlardaky toparlarymyza, çatlarymyza goşulmagy ýatdan çykarmaň, ähli ssylkalary teswir aşakda wideonyň aşagynda mümkin teswirde belläp geçjek. Onda näme hemmäňize häzirlikçe hoş galyň.